Greetings, greetings to all uh, Belren audience or listeners. Ni nga dzina ndi pfi Makulan Simon. Um, musi ndi tshi khou ita master's degree yanga in research psychology Ndo ndo sedzesa nga maanḓa kha intimate partner violence the experiences of of women ro sedzesa nga maanḓa kha u tambudzwa havho, so because now we are on women's month ro vhona uri ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ri sedze nga maanḓa kha u tambudziwa ha vhafumakadzi nga maanḓa vha tshi khou tambudzwa nga vhafuna wavho ende u tshi khou tou sedza intimate partner violence arali u tshi ngo ṱalusa ndi hezwi zwine u ya nga call na a w o ndi u violetsa dzi dzi dzi human rights dza muthu wa mufumakadzi um ndi u tambudziwa hafho nga nḓila yo fhambananaho ndi hafha hune wa wana uri zwezwi muthu a tshi khou tambudzwa nga mufuṅwa wawe he hu na zwithu zwinzhi zwine zwa vha zwi tshi khou itea hafha wana muthu a khou tambudziwa lwa vhudzekani muthu a khou tambudziwa lwo tou rwiwa um huṅwe ndi hafha hune u tambudziwa lwa muhumbulo ha vha na hezwi no wana uri muthu u vha a khou tou langiwa controlling behavior um nga nḓila ine wa wana uri u tou hanelwa no tou dalela na family yawe u tou hanelwa no u tou u founela na khonani dzau nga nṱhani ha uri mufunwa wawe ene muṋe u pfha nga ri u na ndangano kha vhutshilo hawe and u tshi khou sedza intimate partner violence eyi Eh, it affects people of all groups a u tou vha vhona zwa uri khamusi tou vha na vhathu vhafhio vhane vha uri vha kwamiwa cultures a huna uri ndi ifhio and religion muṅwe na muṅwe ane a vha uri khamusi um a nga vha muthu wa mufumakadzi u na na khonadzeo khulu uri a wane khamusi a khou afektha nga zwithu zwo raliwa ende u tshi nga tou sedza i tsedzuluso dzo ri dzi tshi isa phanḓa ri wana uri sa zwe nda ndo sumbedzisa zwone zwa uri ndi zwithu na vha uri um it cuts all um all groups um ndi hafha hune a wana uri h w o vho ri vho vha tshedza wana uri fhethu no tonga europe 38 percent ya ya ya nthu ya mabulayo iyi ndi hanefho na uri u vha khou vhulaha vhathu vha vhafumakadzi ende fhethu no tonga mm, kha mashango a nga ngeno sub-sahara africa malawi zwo sumbedzisa uri 28 percent eh, ya vhathu vhana vhari vha khou experience a eh, physical and sexual abuse i vha i nṱha kha vhathu vha vhafumakadzi and um, ri tshi ri songo tou siana shango no tonga gana na hanefho zwo hu na vhathu vhane vha vha uri vha khou experience zwithu zwo raliwe kha shango ḽashu ḽa afrika tshipembe um muṅwali mbele o ri a tshi sumbedzisa a ri south africa is one such country in, South, in southern africa where ipv results in homicide and hezwi zwine vha tshi nga sedza zwo zwi khou itea ḓuvha na ḓuvha kha honoho ṅwedzi ndi vhathu vhanga na vhafumakadzi vhane vha uri kha musi kona vha khou vha khou vhulaiwa nga vhafuma nga nga vhafunani vhavho and also u tshi nga tou sedza kha musi eh, tshakha dzo fhambananaho dza IPV um hu na sexual abuse eh, hu na physical abuse hu na emotionally and psychologically a vha na economically fhedzi um ro tshi sedza tshetsho tshifhinga musi ndi khou ita research yanga ye wa ri tshi sedza wa wana uri vhunzhi ha vhathu vha ḓivhesa nga maanḓa nga physical abuse na economical abuse heyi yo no pfhi sexual abuse a vho to i dzhiela nga maanḓa nṱha e, na emotional abuse ndi zwithu zwine vha vhona ngari khamusi a zwi konadze ende zwi hone zwi khou itea kha sexual abuse iyi ndi hafha hune vhunzhi ha vhathu vhane vha khou funana a vha tendi uri muthu u ya e, e kombetshedziwa kana u a tambudziwa lwa vhudzekani nga muthu ane a vha khou funana zwi a konadzea um zwi khou itea nda ri khou zwi vhona fhedzi hone uri um tshipondwa kana victim kha ene u vhona ngari khamusi ndi pfanelo dza muthu wa munna uri a, a mu fhe pfanelo dzawe kana u aḓela nae tshihulwane hu si na ndavha uri ene muṋe u khou ḓipfhisa hani and emotional abuse yo ḓalesa nga maanḓa afho ndi hune wa wana uri ya muthu u khou vhudzwa nga maṱamba u khou vhudzwa eh, madzina o fhambananaho o vhifha u khou fanyisiwa na vhaṅwe vhathu zwa sia zwi khou kwama kuhumbulelo kwau zwa sala zwi khou ita uri na iwe muṋe muthu wa mufumakadzi u ḓi sedzele fhasi u vhona u nga ri khamusi a u tsha tou vha na ndeme ende zwiṅwe zwa zwivhangi u tshi ngo tou zwi sedza ndi hafha hune wa wana uri hu na hezwi na ra zwi ndi patriarchy patriarchy ndi hune um i khou shelesa nga maanḓa mulenzhe kha uri wane vhathu vhafumakadzi um vha khou tambudziwa ngauri munna afho u vha o fhiwa nungo dzoṱhe u fhiwa maanḓa a u a nga kona u ita tshiṅwe na tshiṅwe eh, tshine eh, mufumakadzi u tea u tshi tevhedzela ende zwi khou ita uri vhathu vha vhafumakadzi vha pfa ngari na zwino he zwo tou ralo vha tea u tevhedzela zwiṅwe na zwiṅwe zwine ha vha uri zwi vha zwi khou zwi khou ambiwa nga muthu wa munna hu si na ndavha uri vhone vhane vhuḓipfi havho he ho ima gai ḓo ita sa tsumbo a zwi khou itea kha, kha, kha ngeno afrika tshipembe fhedzi hu na shango no pfi afghanistan hafho ndi hafho hune a wana uri e, muthu wa, mu, wa, wa munna u vho tendelwa e, uri a dzhie vhafumakadzi vho fhira vhavhili ndi ḓi vhona nga ngeno afurika tshipembe poligami i vhe i hone mara na kha maṅwe mashango i khou tou dza musumbedzisa uri ndi hezwiḽa zwine nda zwi sumbedzisa uri ipv it cuts all groups in the world hu si na ndavha uri na ndi murema ndi nnyi zwi khou itea fhethu hoṱhe ende u tshi nga sedza zwiṅwe zwa zwivhangi ndi afha hune a wana uri hune zwine ra vhidza uri unplanned children unplanned pregnancy hafho hune a wana uri u khou vha na ṅwana no vhori vhathu vha vha songo tou dzula fhasi vha amba vha anḓana um ha langaniwa uri um u khou ḓo vha na vhana a wana uri bom muthu khoyu o ḓihwala o ḓihwala wana uri muthu wa munna ha ngo ḓiimisela uri kha musi vha na vhana a si a khou kombetshedza muthu wa mufumakadzi hu si na ndavha uri a ḓipfhisa hani a khou mu kombetshedza uri a thi mu ṱoḓi oyo ṅwana ndi khwine no ita abortion ende zwi ita mini zwi mbo ṋamba zwa ḓisa vengo zwa ḓisa u tambudziwa zwa ḓisa mm, eh, mafhungo uri arali hone ṅwana ye a nga fhedzisela o o vha hone shangoni kana o bebiwa thikhedzo a nga si i wane muthu wa mufumakadzi ngauri e, wa munna u pfa ngari u na maanḓa a u dzhiela muthu wa mufumakadzi tsheo e, zwa zwa sia zwi khou ḓisa mafhungo ori arali wa mufumakadzi ene muṋe a songo tou ima zwavhuḓi financially thambulo zwi amba uri vhe ḓiimisa maanḓa and eh, zwa zwa sia zwi kho ita uri zwi amba uri ṅwana na ene a nga si tou aluwa nga nḓila yavhuḓi and u songo to sedza nga maanḓa zwiṅwe zwa zwa zwivhangi u khou tou eda mafhungo a zwidzidzivhadzi vha songo hangwa na zwa uri kanzhi muthu arali a a dzhia ma e, maliba kana a ḓiwana o o nwa zwezwo o nwaho zwi mbo ḓi namba zwo shandukisa kuhumbulelo kwawe na nga nḓila ine ya vha uri um u ita zwithu ngayo zwa ita uri na vhuḓifari yawe na vhuḓilangi hawe eh, a sa to kona u to ḓi controla a wana a tshi vho vhuya vhusiku a wana a tshi vho tambudza eh, eh, mufuna wawe nga nḓila dzo fhambananaho ende zwa ita uri houḽa wa mufumakadzi a wane a khou zama u pfesesa uri o oh, ngauri hoyu o zwi ita o kambiwa zwa mu ro vha songo ḓiimisela a fhedzisela o mu khondishina nga iḽa nḓila ine a vha uri u sokou pfesesa uri okay ndi halwa kana ndi zwidzidzivhadzi ende u tshi ngo to sedza kanzhi zwithu zwi no khou ita uri vhathu vha vhafumakadzi vha wane masia a nda ita hone nga maanḓa vha wana uri vhathu vha vhafumakadzi u ḓi wana kha musi vha vha khou dzula kha vhushaka o raliho ha u tambudziwa lwa nga nga nga nga vhafunwa wavho ro tshi sedza wana uri ikonomikali u sa shuma kha vhathu vha vhafumakadzi zwi ita uri vha kone u konḓelela na nyimele sa konḓeleli ngori wana vha vho sedza uri a thi tsha shuma a thi shumi hoyu munna u khou mpha goloi u khou mbadelela e, e, e, e, u khou badela vhana zwikolo fisi u khou medical expenses u khou mu khavara kha zwithu zwoṱhe u na nnḓu ende wa mufumakadzi wana uri uri o dzula a wana uri hedzi benefits eh dzine a khou dzi wana ene muṋe o sedza u vhona nga ri ndi dza ndeme u fhira eh, vhutshilo hawe na nga nḓila ene muṋe a vha ngayo zwa ya ita uri a wane a khou konḓelela u, u tambudziwa e, e, e, nga nḓila yo fhambananaho not uri vha sa zwi vhoni u vha a khou zwi vhona fhedzi u ya zwi ignore a, a fokasa kha mini kha kha dzi benefit dzine a vha khou dzi wana zwi tshi khou zwi khou itiswa nga mini ngauri financially u vha a nga si kone u ḓiimisa zwa ita uri hoyu muthu wa munna u pfa a na maanḓa a na nungo dzoṱhe zwo kona u ita mini zwo kona u ita e, e, zwo kona u tambudza mufuna wawe ende zwiṅwe hafhu ndi zwiḽa zwine eh u sa vha na support nga maanḓa kha kha kha kha dzi victim vhafumakadzi vha no khou tambudzwa nga vhathu vhavho kanzhi arali muthu wa munna kana mufuna wavho he aya a zwi wana uri vhone a vha na thikhedzo hayani eh vha khou lwa na dzikhaladzi dzavho vha khou lwa na vhabebi vhau u mbo ḓi namba muthu a sa vha funi u mbo ḓi namba a shumisa zwezwo against vhone a tshi khou itela mini u a zwi ḓivha uri na musi vhone a vha rwa a huna hune vha ḓo shavhela hone ngori already eh, family yavho yo vhona yo no vha eh, eh, disowner a vha na sapoto zwi amba uri vhone vho ḓitika mini vho ḓitika ngae e zwezwi musi ndi khou ḓi ita tsedzuluso dzanga he zwe nda wana zwone ndi zwa uri um vhunzhi vha vhafumakadzi ya vha khou luza matshilo avho um nga nṱhani uri vha vha khou konḓelela abuse u itela uri vhana vha aluwe vhana vhabebi vhoṱhe eh, nga fhasi ha under the, the, the, the same roof or under one roof and zwa ita uri eh, vhana na vhone vha vha sala vha khou kwamea nga nḓila yo fhambananaho tshikoloni performance dzavho dzi ita uri eh, i wane yo no dropa performance yavho nga nṱhani uri a tsha kona u tou focusa zwavhuḓi musi a tshikoloni ndi hafha hune wa wana uri eh, vhaṅwe vha vha vha vhana kana ḓo thoma ngori vhafumakadzi hu na vhane vha khou dza muḓi vhulaya the trying to numb the pain ngauri vha wana uri a hu tshena zwine kha musi wa vhona nga ri zwi nga vha thusa kha kha u bva kha kha trap ine vha vha kha ya u tambudziwa vhana zwi pfhisa vhuṱungu wana uri vhana vho no vha eh, kha environment ine ya vha uri they are experiencing they, they, they, they are exposed to intimate partner violence and zwino pfhisa nga maanḓa vhuṱuku ndi ndi zwa uri whatever zwine zwa zwi khou itea is beyond their control and the only way out to numb the pain or the, to escape the pain to ḓi vhulaya ndi hafho hune wana uri vhaṅwe vhana vha kona dziphilisi vha khou ḓi hunga nga nṱhani uri vha vha vha sa khou tou kona nga maanḓa u lwa na zwithu zwo raliho social support social impact hezwi zwine ndo zwi sumbedzisa murahu na wana uri muthu hoyo u vha distance nga maanḓa na family yavho na na vhathu vhane vha khou funesesa nga maanḓa a khou itela uri a kone u vha langa so ndi tshi kha u tea u fhedzisela ndi zwa uri vhathu vha vhafumakadzi a vha dzame u wana nḓila dzo nḓila dza khwine dzine vha nga kona u ḓiimisa um financially so ngori nga maanḓesesa vhunzhi ha vhathu vhane vha khou tambudziwa arali vha nga to sedza ndi vhathu vhane vho uri a vho ngo kona u tou ḓiimisa nga maanḓa kha sia ḽa masheleni a vha to vha na social support eh, miṱani yavho hezwi zwithu zwivhili nga maanḓa zwi khou shelesa nga maanḓa kha um, kha u tambudziwa ha vhafumakadzi ndi ngadzo vha tshi nga wana vhunzhi ha vhathu vho funzeaho vhunzhi ha vhathu ana vhori kha musi vha vha vha khou kona u ḓikona financially a vha koni u imela zwithu zwo raliho ngori zwine vha khou ṱoḓa zwone ndi lufuno ndi hafha hune u tshi nga sedza he ri ḓo wana vhunzhi ha vhafumakadzi vhane vho ri vho funzea vha khou ḓi tshilela na vhana vhavho ngori zwine vha khou ṱoḓa zwone ndi lufuno ende a vha khou zwi wana ngauri na muthu wa munna na ene muṋe u pfha nga ri hana maanḓa uri a nga kona u tshila na muthu wa lurali a nga kona a nga balelwa u mulanga a nga si kone u tshila na muthu ane a vha uri kha musi financial u a ḓi kona zwa ya ita uri mini wa mufumakadzi a sa kone u imela na abuse yo, yo raliho so ndi ri vhathu vha vhafumakadzi a vha dzama u ḓiimisa musi vha tshi khou dzhena kha vhushaka a vha mekesho vha songo laṱa vhathu vhane vha vha tsini navho vha songo laṱa vhabebi vha songo laṱa dzi friends ngauri musi zwi tshi vho vhifha hi ndi gai une vha ḓo lela hone vha tea u vha na vhathu vhane vha kona u amba navho arali vha tshi pfha uri khamusi a vha na vhathu vhane nga kona u amba navho psychologist dzi hone social worker dzi hone a vha wane muthu ane vha muthemba a vha ya vha report case mapholisani a vha ya vha ripoti case kha vhathu vhane vha vha themba u itela uri vha thusalee ngauri u tambulai lwa muhumbulo a si zwavhuḓi hu na vhathu vhane vha khou rwiwa vha huvhala fhedzi lwo tambudzwa lwa muhumbulo ndi afho hune wana uri muthu u fhedzisela o no vha na depression o no vha na anxiety zwi tshi khou bva na kha uri ni zwithu zwo itea for tshifhinga tshingafhani so ndi khou uri vhathu vha vhanna eh a vha ḓivise kha dzi zwithu zwo raliho vhathu vha vhafumakadzi a vha dzhie ndango kha vhutshilo havho vha kone u ḓitsireledza vha tsireledze na vhana vhavho vha songo lindela ngori tsumbo kanzhi dzi vha dzi hone fhedzi vha songo decide uri vha dzi ignore zwi tshi vho tou thoma he vha kone u zwi vhona uri na zwithu zwo raliho mara he vha vha zwi lela he zwi ita uri matshelo he vha vha vho zwi normalizer vha vho kona vha dovhe vha zwi tshili vha vhona nga ri ndi zwithu zwo teaho zwa uri vha ite mini zwi zwi itee kha kha kha kha vhushaka ha u funani muthu ono mu ono vha funa ha ngo tea u ita mini ha ngo tea u vha tambudza hu si na ndavha uri ndi psychological ndi physical kana ndi ndi ndi emotional lufuno lwa vhukuma a lu no tambudza muṅwe na muṅwe ane vha uri u na ndavha na mufuno wawe u tea u mu tsireledza u tea u mu protector nga nḓila dzoṱhe a mu fara nga nḓila ya vhuḓi vhathu vha vhafumakadzi vhathu vha vhafumakadzi ri ni funa um ni vha ndeme matshiloni ashu na kha na kha vhana so ni songo tenda zwithu zwo raliho zwi tshi itea takutshedzani musi ni khou tou vhona uri hu na tsumbo dzine vha uri hoyu muthu u na u na u na nḓila ine a nga arali zwezwo vhutshilo vhu khou ya phanḓa ya wana uri khamusi u khou vha tambudza ndo livhuwa nga maanḓa une u fhiwa eh, tshikhala uri ndi kone u amba na vhathetshelesi vha belrine eh, news eh, ṅwedzi ndo vha vhafumakadzi a ri vha tsireledze ri vha fune eh, uri ri vhe na na murafho wa matshelo wo tsireledzeaho